Vazviita pafaith yedu tinowana definition kubva kuna hebrews 11 verse 1 inoti iyo now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen mumwe munyori anobva ati it is an attribute given by the spirit of god which enables every christian to enter into the spiritual realm saka because of that zvinobva zvaita kuti munhu atende zvekuti atende kana kutenda kwaamari nokuti kutenda pazvinhu zvisingaonekwa saka anenge abatwa nazvo saka izvo zvinobva zvatanga manje kuva efector inokanganisa kurapwa uye nokutorwa kwemishonga navanhu vanonamata chitendero chechikristu The next point is uh, Christians believe in religious leaders, uh, that is prophets, pastors, elders, and deacons, Um, it's the same point that the one yakanzi church leaders misleading people. Right. Sezvatanga kutaura kuti now faith is the substance of things hoped for. Saka nokuda kuti tine vatungamiriri vari kumakereke kwedu, vanhu vese vanouya kwavari vanoisa kutenda kwavo kwavari. Saka zvataurwa zvese nemunhu anonzi prophet kana kuti pastor whosoever is leading a group of people vanhu vanotanga kumutenda to an extent yekuti kana akauya akati manamatirwa maporeswa chiregai mishonga vanomuteerera vachiregedza mishonga asi chinhu chinotikanganisa ndechekuti we have jesus is our role model anoti iye paaiporesa vanhu oti endai munozviratidza kuvakuru vekereke sezvakafanira iko zvino kuti vangu pataenda kuchipatara tanobatwa ndanzi ndiri kurwara ini ndaifanira kuti avaporesa ngavadzokere kune vakambovabata chirwere ichi kuti chichiripo here but leaders of the religion vari kuita mislead people vachingoti wapora havavadzoseri kuya kwavakambodzi vanorwara

hapana nyaya apa eh, tichidzoka pamusoro panyaya yefeti saka ndikaudzwa kunzi they are demons and hatigoni kutiza ichi ichokwadi ichi nekuti mweya yetsvina yagara iriko asi mweya yetsvina iyi kana ichinge yandipinda ini ikandikonzeresa kunoita zvinhu zvoita kuti ndigona kutora ngandiboti kana ndazopinda ndaita chifambi chazondikonzera kuva nechirwere mweya yechina kana ikadzingwa zvasara zviri munyama zvichirimo chirwere chaichi hachina kuinda painda mweya chekuti mweya uchinda mweya nyama iyi ichiri kurwadziwa nezvirwere saka ndiri kufanira kuti ndirapwe nditore mishonga yangu ndigone kuenderera mberi mweya yetsvina hapachina iam free kumweya yetsvina but still ndichakabatwa nekuti nokurwara handirambe ndichitora mishonga saka maleaders of religion anoramba achiitizvo kana mweya yetsvina yaenda nechirwere chati chaenda ofucha handizvo rega ndikupe an example yekuti kana munhu in simple terms kucatholic vanoti you can forgive and you can't forget whereby ndinogona kuregerera uyu mwana wangu uyu akanditadzira but handikanganwi zvaakandiitira kana ndikakuva rwoko ndinogona kupora ronda but eska inoramba iripo semaprice kana dhimoni radzingwa but utachiona huchiri munyama yangu saka ndinofanira kuramba ndichitora mishoko ndigone kubora and church services. And uh, iyi ndo yava now a weapon yatinoshandisa yekuti tinotora munhu watiri kuti apora opa a testimony achiitwa inoti live streaming zvakafanira tikuita panapa iyi vanhu vese vachiona vanhu votanga kucho ndine chirwere chakafanana nechapora uyu munhu uyu saka vanhu vanofanira kukatanga manje kufloka vachimhanya vachiinda ikokoro because of the way inoshandiswa ikokoko yematestimony it becomes now a way inoshandiswa yokuti vanhu vagone kuendako but pavari kuenda vari kuno misleadwa zvino zvatadzi kuita maaptex avo emadrugs avo then and adherent zvobva zvavakunganisa nenyaya yematestimony eh, chinhu chakaoma ndechekuti seizvi ndiri mufundisi kuti ndigone kuenda kunotestwa as a minister ndine gungano rinoteera kuti eh, vanonamata vano zvinoita sezvinonyadzisa papi we have a wrong connotation when it comes to hiv and aids as munhu anayo akatadza akaita chipfambi ndozvinoita sezvinoparidzwa kuti munhu wese anorwara nechirwere chehiv and aids ipfambi ofuti kune mainnocent souls akasangana nechirwere ichi asina kana chaakaita akasangana pamaaccidents Eh, dzimwe nguva vana zinata vanogona kuchekawo vanhu nenyora dzisina kusteriliziwa idzi dzinogona kuitika idzi zvinounzawo chirwere munhu asina zvaakaita asi handi vose vanorwara nehiv and aids vakatadza but the church iri kuparidza vhangeri rekutadza kwevanhu vane chirwere ichi zvoita kuti nyangwe ini mfundi zida kurwara ndaakutya kurwa nezvandakataura ndoita sekuti ndakaitawo chipfambi saka ndinopedzera ndakunohwanda zvinhu chandiuraya kuti chirwere achirespect office yemunhu chinouraya nyangwe nevafundisi vacho eh, the issue of prosperity gospel now eh, kuchechi kuri kutsvagwa mari saka ndichida mari ndinoparidza pamusoro pamwari anoporesa ndinoparidza pamusoro pamwari anoprovida but My main thrust panyaya yacho ndeyekuti ndiwane something that's why ndichizoti kana ndakunamatira ndinozo replacer maart nechigubhu cheoiri kana nemabangles but zvakabva papi let me just shed a light isu tese tiri kuuya kuchechi tiri kubva kuatr whereby atr yaisungira munhu zvuma muhuro vaingosungira zvinhu samwe zvinomiririra chimwe chinhu saka tiri kunao tiri kuona maita muunza muno kana vachinge vave kwatiri tinoda kuti isusu asare aine chimwe chinhu chaainacho chaanosara akabata chinova evidence of faith kuti with this bembo you are healed but the question now is why is it anointing oil inorapa eh, cervical cancer that same anointing oil mm-hmm. inorapa zvakare hiv and aids inorapa zvakare gonoria inorapa kuti zvakare the same type of anointing oil sei ichiramba ichirapa in the issue of faith and reasoning whereby hatidi vanhu vanonamata bedzi njere dzavo dzisingashandi jesu anobva ati pray and watch whereby a prayer without action yields nothing we should have to act and then we pray saka kuti minamato yedu gore kuenda kumberi saka tinoda kuti vanhu vanonamata mwari vanamate mwari in a holistic approach whereby munhu is made up of three entities which is the spirit soul and the body Kana soul yaridhimiwa, the spirit yaridhimiwa, also the body inofanira kunge ichiridhimiwa kuti munhu agone kuenda kumberi. Mishonga inofanira kuti itorwe igone kuenda kumberi. I think zviri kunyatso ngojeka uye futi machinjisi akaita mamwe anotori nemamission hospitals they are promoting nyaya yekuti vanhu vadii vatorapwa haasi ose machinjisi ari kurambidza vanhu kuinda kunotora mishonga yavo machinjisi motori nemagroups akaita sana kate andakadzidziswa panapa ari kutodzidzisa vanhu pamusoro pekuti ngavaende vachinotora mishonga yavo as groups ngadzidziswa vachitodana inonzi viaki ndakatomboiona one of the time when i was preaching kugokwe west Association uko vachidaidza via richizoscreena vanhu about cervical cancer takazviona havasi vese vari kuramba kudzidziswa uye nekurapwa mishonga zvakanaka vamwe vari topromota izvozvo izvo but some havasi kupromota izvozvo okay. um, i think uh, vabva vangosvika to the last point which is in some churches there are support groups

zvikanzi jesu aiti kana aramba vanhu ena unozvirakidza kune vakuru vechechi kuti wapora saka iwewe kana wanzi woyo hahild hausisina hiv hausisina shuga hausisina kensa dzokera kuna akamu data wachiona futi akuudze kuti zvishuwa kusisina so let's step hard for the deal ana madzibaba nana madzimai vekukra vambozivawo kuti ndezvipi zvinokanganisa hiv uptake adherence kuti zvinonatsofamba sei kana ndichishandirwa zvinokunatsofamba sei izvozvo zvopatinenge tiri kumasori ill help you

Effects of chipostori on uptake of service and treatments. Takanangana nema Johani Marange nenguwo chena nenguwo tsvuku. Ndina madzibaba Virgin ari panapa ndiwo achazochi Virginets. ndovachazonyatsa kuti parakazara havaendi kuchipatara vanobvunza mweya nekurapa nemvura eh, ndinotenda ichokwadi eh, isu chinamato chedu tinotenda zvakanyanyisa kumweya mutsvene wakambotaura kunana mozisi saka zvinotanga zvadzidziswa watinoti muporofita kana kuti nyama inoshongwa nemuporofita kuti kuchada kuuya mukondombera paropa rako saka toita sei kuti mukondombera yo usadii usaita pamutumbi pa kana kuti pamunhu saka panotanga pachemerwa chemerero ee eh, azouya arwara ndo panochizotorwa eh, rudzidziso rwengirozi kuti totora chii nechii zvinorwisa utachiona hwapa munhu ndose chimiro chedu isu vanoshandisa michero sauti uchi malemoni mukugadzira mishonga yavo mukaka mafuta mazai tinotenda ndosaka ndatsanangura ndichiti rudzidziso runonga rwabva kungirozi kuti uyu zvaari kurwara tb anoda uchi hwakawanda e, saizvozvi hwechizomwa mazuva aya neperiod havadyi nyama parufu vanozomhan'arirwa nemhuka kuti vafira ndafira kufa dzavo afa tinotenda kuchinamato kwedu kwejohani masu echishanu e, tine three days dzatisikadyi nyama pafiwa nechikonzero chokuti zvinonzi hakuna hodzero yekuparadzwa kwechipfuyo kana munhu nechinangwa chemuparari aparara saka zvinonzi mweya iwoyo unonga wakatimirira kudenga uchiti ndakaurayiwa panzwi wekuti eh, mwaka wangu waifanira kukwaniswa namwari wekuti nditwe semurwi wesadza saka munosvika zvakakumirira vanoshandisa makwenzi rwenguo tsvuku mabakatwa matombo reza tsono mbiya ndizvo zvavanoshandisa pakurapa sematools vachiita go back to center asi ndichitaura ndakamirira chinamato chedu isusu ndichitaura takamirira pachinamato mapakatwa nezvimwe zvese izvi zvembiya zvinhu zvaverengwa zvichioneka zvakabatwa nengirozi yamozisi Semarimwe zuro inzwi rechishonga riri kumhiri yegungwa kuEurope. Saka vanhu iwavo vanonga vati vabatanidza chipastor nezvemweya mutsvene. Asi isu tinonzi tingoya tiri maoko chete, hatifaniri kuuya nechimwe chunhu. Hatifaniri kutoenda kuchikoro chepasi pano. Vanoisawo matombo pamoto ekufukira rinonzi iro bafu. Havabuditsi pachena makwenzi avo aanoshandisa. Apa panoda wenguwo tsvuku ari kuya kuzotipa rakazara maringe nekubatwa kunoitwa kuchechi kwavo. Wemudzvuku vanoshandisa makwenzi mavakatwa matombo, mareza, tsono, mbiya ndizvo zvavanoshandisa pakurapa kwavo vachiita going back to sender pachipamwe right ndofunga tese tiri kunzwa zviri kutaurwa apa vashoma vanotaura kuti vanhu ava havazivi vanhu venguo tsvuku vakasiyana nevanhu venguo chena pamutsauko wavanhu ava ndevekuti they are non aligned vari kuchechi vari kunyika handi tiri kupanzwisisa ukaenda kune zvemishonga vanokuitira ukaenda kune zvekunamata vanokuitira zvauri kuda iwewe nguva yacho iyoyo ndo zvavanodini ndo zvavanokuitira ipapo ipapo kana wati uda uda kushongwa rezvemweya mutsvene anopfeka gemenzi rechi remweche okunamatira zvekwamwari kana watiwo ruda zve zvana sekuru gemenzi anobva abvisa otanga kutora chi otora zvekunyika saka vanhu iva vava vakapa havana side yacho remunyatsi kuti munoabata chechi here kana kuti chii asi ukavabvunza vanoti tiri mapostori vanoti tiri mapostori enguvo tsvuku handi muri panzwiza vasiyana neava venguvo chena ava ngevenguvo tsvuku ava havabuditsi pachena makwenzi avo avanoshandisa right handiti mapanzwisa ipapapo ndiani nganga yakambotaura kuti gwenzi rendinokuda kurapa raro nderiri iyo n'anga iri apo iyo haitauri haitauri chainoita unozongoona chete wakungopiwa chii eh, waungotsekedurwa unzi nonsense eh, ndo zvavanoita vanhu iva vava on top of this these people eh, wangu mwana arwara mumba handina kunzwisa kuti chichiri kuitika zvaakungoita zvinenge zvisinganzwike zvekuroyiwa here ndobva ndaenda pane wenguo tsvuku ndasvika pane wenguo tsvuku ee mwana wangu arwara handisi kuzvinzwisisa muri kuda zvekwasekuru here kana kuti muda zvekumweya mutsvene haisi pana patoda zvekwasekuru panapa anobva apfeka zvekwasekuru otaura kuti ari kukanganisa mwana wenyu ndiye yuyu akamira apo havaverengi bible vanotaura namwari direct takanangana nevema neve nana madzibaba tinotenda ichokwadi tinoti isu hati tiverengi bhaibheri tinotorera pakuti vana ivo vana adamu naana ivha vanga vasikaerengi bhaibheri bhaibheri rakazonyorwa kuitirwa eh, rungano rwekuburuka kwezwi richibva kudenga saka takanzi isusu tinoshongedzwa mweya mutsvene waingoshoka kunaana mozisi nekunaana abrahamu ndiwo unenge wachitidzidzisa mafambiro ndiwo eh, nzira yedu yekuti tigone kunamata nekuzwanana mwari vanodaira kunamata kusvikira mhinduro yavapo ichokwadi tinotonamata kuti itori tsaona totonzi ndaona mota yadonha murwendo rwekuenda kumusha weharare saka tinotonamata kuti mhinduro yapindurwa here kuti motika ichadonha tasiyana neverudzi rwevachena kana vezvinamato zvimwe vanongosangana netsaona iyoyo asi isi tototaurwa kuti nhau iyi yai chigai chichadarika saka tinotoenda takasununguka Takuenda kumatambudziko anosanganwa nekumapostori. Vanoroora vakadzi vakawanda. Apa tanga tisu tatarisa mana madzibaba kana kuti nguwo tsvuku. Tanga takutarisa kunyangwe mamwe etinoziya. mapostori anorora vakadzi vakawanda regai tipataure zvishomanana Eh, vanotaura vanoti mhatsanuro yezvinyorwa zvinonzi bhaibheri kana kuti bibini rocha ndo retotadza kuzwisisa kana ririmi ruri kutaura kuti riri kutaura kuti isusu tinongodzidziswa kumasowe kunzi murume umwe chete mumwe chete ukanga watobva pamudzimai wako wekutanga iye uchienda pamurume pamukadzi wechipiri wawerengwa kubarika pamusoro ndichibatsira zve pane tiri pane poindi yekuti vanoroora vakadzi vakawanda tikaverenga isaya 4 vhesi 1 inotaura kuti nezuva iroro vakadzi vanomwe vachaenda pamurume umwe chete voti chekudya tinacho chekufuga tinacho chaisu kudaidzwa nezita rekunzi mai nhingi ndozvavanonga ndosaka muchiona vakadzi ivava vejohani marangi vachitora vakadzi vakawanda ndiro vhesi ravanonhingirirana naro pasta kana muna ari tibatire vhesi iriro kana ndanyepa Ah, ava vanopindura pahwese akuchitaura nhau yebhaibheri perakatikarambidzwa kuti tinamati tichindapindura pe vanorora vakadzi vanoti vanozvitora pati mavhesi mavhesi ari mubhaibheri ari kunzi amwe acho akanyorwa nemufungo wemunhu techitora

ndiri kumaeuropeans kwamunonongedza kuti ndaipfeka panyama dzevanhu chene waipfeka vachena saka ndakupfeka futi zvakare kublack continent ndichitsanana hamuzorizwi nevharo nekuti mumwe munhu anogona kunyora vharo nemunzira dzake ndambopa muenzaniso wapaurosi anoziva mukadzi wapaurosi ndiani Paulosi wakaenda kuverenga kuti vanhu vese vaida kuti vagadzire eh, basa rinonzi Israeri. Eh, wakaenda kuda munaIva, wakabviswa parudo rwaMwari nemukadzi. Ndobva aenda pana Samson naDherira, vaabviswa parudo rwaMwari nemukadzi. Ndobva aenda pana Abrahama, vaabviswa parudo rwaMwari nemukadzi. saka paurosi wakatoti ah, tenzi ini ndangoona kwete kuti mimi va inini pate zvangu ini saka mavhesi aya ari mumabhaibheri amwe acho anonyorwa nemufungo wemunhu usiri zvamwari saka zviri kunzi isusu venyika yegore dema kana kuti vejohani masuo echishanu hatierenge bhaibheri tomirira mweya wakambotaura mari imwe zuro chitaura chokwadi chisina kudzurwa zviri kuzikana zvita havaendi kuchipatara tiri panje vano marayo chokwadi kana kumakana kumasowe hatiendi kuchipatara tati mweya muchene iwe unotanga wawo une ziso rinoona zviri kuamerica zvisati zvasvika kuno kuti kuchave nechirwere chemukondombera kana chemanyoka totanga kuchemererwa kunzi chisauya chichipfeka munhu havaendi kunotestwa hiv and other diseases Hey, eh, kuenda kuchipatara kunge wava kutorwara kuenda kuchipatara kunge wava kutorwara asi mweya mutsvene ukatanga wazviona iwowo handiti eh, dambudziko ratinaro kumapostori johani marangi takatasa nejohani marangi totanga kutasa panyaya yekurodza vana vadiki last time ndaandiri kubocha uko vana ndichisenzera uko moziva ndichiona tumwe twana soka ndaitoti twana tudiki paitambwa world cup pai pai ndaiti twana tudiki but zvakazondishamisa zvekuti waizonzwa mupana wo yasvika kuti mwamboona adzimai wangu panapa e adzimai wangu apinanze vanga vari panapa kamwana kaakariya papa kuta sizera charidini hariite saka ndiro dambudziko rine vanhu iva vana vavo havasvike pamazera enyu amuna wavo achienda kuchikoro the moment anoita grade seven she is gone the moment anoita grade six she is gone ndo dambudziko riri kuno vanhu ivava now mukaita zvirwere mumba umukomo zvirwere zvakaita savana tb zvana hiv nezvimwe zvirwere zvinorapika zvese zvinana chipwembwe che chinobata vana chiye chii havaendi kunorapisa they don't go for testing for these other diseases why because vanoti chinamato chedu hachibvumire izvozvo tinonamatira nemvura tinonamirwa tinobatsirwa nemweya muchena whereas these other things hazvidiba zvinhu zvese zvizvo ndo matambudziko ari kumapostori johani marai zvakare kana family planning havaiti ndobva tadzika pazasi havakoshesi chikoro vanodaira kuti unopfekwa namweya sekuti uri kuda kuita makanike unotowirwa namweya wamakanike votokupfeka kana udoita mukoti unotopfekwa nemweya ngatizve madzibaba achinyatsa kutitsanangurira zvakanaka right pandari kutaura ipapo mukomana tatine anga achinzi manager kwatari tiri do you know what level of school yaakasvika mukomana iyi he was a great seven but ndiye ari kunzi ari kurana maini yababa just imagine mwana wegrade seven anonditaurira chii haana chanonditaurira why because i can simply outwit you mazona vanhu vaitungamira vacho vazhinji vacho ka vanhu vakadzi zvekuti kubiwa kwaiita papo kapo taitori padambudziko why because ka any slight any slight stroke of a ball point wabirwa why because chikoro musoro makamudini hauna handi mazona ndo dambudziko ranga riripo iri eh. right isu tiri kuti chipo chinonzi abrahama kana kuti munhu abrahama anonzi akarara ane 900 1999 siyange gore rimwe rekuda muthousand years areva kuti akanga akuburuka iye akuya echidzidzisa haatsongi ba saka hakuna chipo chidiki asi kuti nyama ndiyo inonga yakatsonga saka mweya mutsvene hautsongi mweya mutsvene ndiyo wakadzikisa chijamaikeni mamaspellings ese munospera mumwe achizviti madzidza pasi pano munhu akanga ari pamweya mutsvene haana chikoro chaanotadza ari pagirosi haana chikoro chaanotadza kana kurapa munhu kana kugadzira motika iyo saka ndo zvatinotenda isu kuti mweya mutsvene une madhokuta agere kudenga une maticha agere kudenga zvese asi zvazvinoita zvinoshanya panyika saka hazvishandisi experience havashandisi havo experience kuchechi tinotenda ndopeta atazodaira tichiti eh, zvimwe zvingangodzora hazvingangotadzika eh, kuchipozvingangotadzika kuchipostori ndezvokuti ngirozi iyoyo yashi inoshanya kamwe chete sekutaura kwadini kwazvaitwa saka haizosare ichizoti handei pachiremba wemakodo kana kuti chiremba uya akamborapa edzi inongorapa ipapo yatopedza yodzokera kumabviso wait I, i have a question saka muri kutotaura henyu kuti yakambouya ngirozi ichirapa hiv tinotenda Oh, okay. Nditori nayo kunzvimbo yekwane homo kubocha uko. Varandakadzi nemurandakadzi nemuranda rume akatonzi enda kuyu kuna ana chiremba kwacho. Kwendinonzwa mechitaura mechiti imimi unofanira kuya kotestwa enda otestwa ukauya wotaurwa wozochinayo ndoregedza chi zvanondatumwa namwari kwete kuti iye muporo profita izwi rinonga rabva kudenga rinonga richibheja saka rinotopika negumi nevairi vokwakristu tati isusu tine mweya mutsvene unotanga waongorora zvirwere zvese zvichada kuburuka pasi pezuva zvichienda kumunhu asati arwara saka ndozvinotanga kuverengeswa munyama inopfekwa nemuporofita wamwari yobva yaverenga kuti amai ndazoona mazoradzikwa pasi kana kuti kana muchiti imimi munotanga kuona chirwere chisati chauya munobva mapuhwa nekundiso dzacho here nezambuko kuti ndizoregedza kubatwa nechirwere ichocho chamagara maona pamuigro chokwadi eh, unotoudzwa uzi mwanangu waakuda kuroora dzoka kune inini izwi ndokutsvagira murandakadzi kwete kuti nyama iyoyo ba izwi ndo rinokukwezvera murandakadzi anonge asina kuti achiona kana murandarume anonge asina kuti achiona nga unonge uchingotaura namwari vako havabvumidzwi kunwa mapiritsi asi vamwe vacho vanobiritsira ndopetati kutenda kwakasiyana siyana anonwa anonge ari tingati kumasowe kunooneka anonzi mupostori gemenzi nemupostori shandirwe nemupostori chaiye chaiye anotenda kumiko nemirairo yezvinonga zviri kutaurwa namweya musveni saka kuvanhu iwaya ndiwamwaya munozodzoka mautinongedzera mechiti ko zvakunonzi havanwe mapiritsi havaiti sei chikonzero che- chekuuya kwaaita umwe unondonzwa kuti murandakadzi wendinaye kana kuti eh, mwana waminista wendakazoroora uyu ndakaitirwa muteuro kumasowe kwakundouya kuda kuroora mudzimai saka takanzi iye auya muroodzei mudzimai iye adzokere isu tonamatira chinangwa chekuzoona chizororo kumabvezuva saka ndine mubvunzo Eh, vakomana vechidiki vekumachechi enyu munovakurudzirawo here kuti vatestwe nevasikana vese vatestwe vasati varoora kana kuti vasati varoorwa munozvitora kusei kuchechi kwenyu right ngirozi ine sikani micheni inoseenzeswa pachiremba eh, mweya muchene unoongorora unofamba uri muropa saka iwo tinoenda kobvunza kumweya muchene kuti ishe mudzimai wendiri muda uyu ane utachiona here kati haana saka mweya mutsvene zvese tinazvo hakuna chipo zvese zviri mumweya zvese zviri kumweya mutsvene tinotoudzwa pamutsauko Mati kuna muprofita Gemenzi pamapostori Gemenzi tingotitsanangurirai iwo matatu iwo tsauko iripo paumwe naumwe wavo right ndati mapostori matatu anooneka kana kunyangwe kunana methodist kune anonakirwa nekushonga kunongoita mapostori kuya kuya asikadi kuteedza miko nemirairo sokungonakirwa akandosunga magloria nemagemenzi netsvimbo yaya nemabheti maya akangodai kungonakidzwa chete asina kushevedzwa nani nainzwi neumwe uri kuendera kuda kozorodzerwa dambudziko rezvaakambobata neuri kunamatira kuenda kudenga ngo tinonzi isu hatinamatiri upfumi hwepasi pano asi kuti tinonamatira kuti tizowana zororo kumakeso koko vaya vanoti vanoenda kunotora mapiritsi usiku imimi wasi musingazivi unozonowabata here kuchechi kuti wakanotora mapiritsi ndinotenda mweya mutsvene unoporofita nguva nemadhesi nemaminetsi kana kutoita chiratidzo chekuti iwo kuti waramba e, mapiritsi iwo anotoitirwa muteuro wekutoti anotodonha kutogutsa chi vanhu nani namweya mutsvene Ndiri ikoko kumasowe vanondibvumidza here kuti ndimwe mapiritsi angu kana ndikati nini hangu chinamato hedu zvinzwisiso ndi munokwanisa kundinamatira ngirozi yechindibvisa chirwere chandibata sini ndoda hangu kumwa mushonga wangu vanobvuma here kuti ndizvisenzese kana tinonzi chechidaro Ah, tingati vanhu nekuda kuti vaunganidza mhomho vari kubvuma asi zvandoziva inini ndiri mupostori wejohani masowe echishanu ukauya uri musoja wechida unamata kumasowe haubvumidzwi tinonzi hatinamati nemhondi nemuuraya kana uri mupurisa hatinamati nemunhu anotumwa utsinye nebasa saka unotonzi uende kosiya wouya wonamata pamapiritsi ndati mweya mutsvene kana kuti vaprofita vanozwe pane musiyano wemuprofita nei nemweya mutsvene muprofita umwe unoda kundounganidza anhu obva angotaura nhau iya yekuti bazi unoenda kuchipatara asi isu tinonzi mweya mutsvene unotanga wakuongorora chirwere cheudouzorwara iwo wobva watokutorora kuti kana on the such such year nemajets nemaminutes ucharwara chirwere chakati saka gara wakachenjerera izvi neizvi neizvi wakuda kuroora mudzimai wako unouya naye mwari musati mwamboita mabimbiri ekubatana batana kana kuita zvinhu zvese izvi uya kuti mwari ndiye here mudzimai mudzimai wangu uyu haana kuti achiona here kana kuti ndiye here wamandikwezvera ngokuti tinokwanisa kukwezverwa nemweya wamadhimoni Mhm. tiri ipapo pane vanoroora eh, zvozodiscoverwa kuti mukadzi anga ari hiv positive saka tinoti mweya unenge wambopotsa here ipapo zvaitira kuti waroora here kutsika dzekwa- dzi- dzekuchinamato chouri kunamata waroora here kutsika dze- dzekuchinamato chouri kudini chouri kutenda e aroora sekuuya kwakaita mweya mutsvene muafrica 1931 wakati vakadzi vese vakaroora handisi kuti rambai gari navo madzimai iwayo wasati aroora ngaambondimirira nechikonzero kuti pane zvanga zviri kuvakiwa zvekuti ushevedzerwe murandakadzi unoita unga wakadyisa asi iye akadyiswa namwari wacho wakamusika vanoenda kuti mapostora yakawanda hatisotarisana nana madzibaba vanoenda kuchipatara pakurora vanoita zvavada vamwe vacho takanangana nemaguo tsvuku vamwe vakasiyana siyana vamwe vanoenda kuchipatara vamwe vanondoroora marorera anofunga musazouye kumba kwangu muchiti ndiri wegunguo tsvuku kuwaziva nekuti tinovaona vanhu right nyaya iri pavanhu ava ndambotaura kuti vanhu ava vanoita zvese zvese kwese vanodini vanokwana ukavati ngatiite zvekun'anga vanokuitira ukavati ngatiite zvekumweya vanoita sei vanokuitira saka munoona apo kuchipatara uko havarambidzi and ukada kutsvaga mulocation maunogara chamunyanga kuti munhu anopinda ngotsvi kundeopi haumuoni unozokuwana vaku vakuchechi kwavo nekuti havabudi pachena nyaya yekuroora hakuna n'anga inopiwe limiti yevakadzi hakuna saka muri kuona kuti zvinoitwa uku ndozvavanoita futi ndozvavanoita vanotiri mapostori asi upostori hwavo zviremwa ukureva uku ishiri hatichaziva mapapiro akaita kunga makumbo edatya hatichaziva kuti chii ichochi saka munoona vanongoita zvavanodini zvinosuta their needs on that moment ndozvavanoita vanhu ivava Eh, rufaro kwamuri regai tibatsira nezvishomanana ipapa tibate pese handiti eh, n'anga haiiti zvayo yakasiwa namwari iri kurutii kwekuponesa aramba kuteedza chinamato andiri mukona asi muromo neziso nenzeve inouya ichitaura pasi ndeimwe chete asi mazwiro ndoanozosiyana hakuna n'anga inobvumirwa barika mwari wakangotaura murandakadzi umwe chete nechi okay ndabva ndaita mubvunzo saka mukubvuma zvenyu kuti izwi rinoita kuti munhu harapwi ihwani asi kuti rangosiyana kuti riri kuya richiburukira kuchipostori here kana kuti kun'anga asi zvese zvakasikwa namwari kuti tigopora ndozvamuri kutaura tinotenda ah, saka kana pakadaro pakanaka mapiritsi nekutest pazvese vanoita icho ichokwadi tiri kutaurwa handi mazuva anoti vanhu ivavaka kana vachikwanisa kutora mishonga yechibhoyi uku vachiita zvechinamato futi zvinoreva kuti nekuzvipatara uko munosangana nowanhiwa these very same people and vazhinji vacho takatogara kudaika vamwe tenge titori navo hatingazonongedzi kuti uyo neuyo neuyo asi tenge tii tinenge tinavo dzidziso yavo ishoma nguva yavo zhinji neyekuporofitana nekurapana pane pendambotaura ndikagumisira handina kupapedzisa tanga tichiri kumusoro tichitaura nyaya yekuti iwe uri kunzi wakaroya mwana wangu ndo kwavari chaiko chaiko kuku kana ndakubata kuti iwe wakaroya mwana wangu si chandinoita back to sender saka iwe wako ndaapenga kana kuti iwe wepenga ndo kwavo chaiko chaiko nekuti tikachitaura nyaya zveshoko ramwari izvika izvi kwavari zvishoma ndatenda havo regai tibatsirane zvishomanana ipo pa eh, kune ngirozi inoburuka yechitaura manamatire etingaita asi pari nhasi vazhinji vakowandira mago back to sender kana kuti bhizimisi rekuporofita kuporofita kunozouya kumashure mambopuwa nzira yekuti munonamata seiji mwari hatipedzi mwaka wedu techiporofita tinotoporofita nzira kuti vana abrahama vana mozisi vaitora nzira dzipi dzekunamata mwari asi vanhu ndo vaakuchinjinudza vechienda kumadawo ezve enyama vanhu ndo vanzwi vemweya vacho ivoayo ndo vaakuchinjinudza asi izwi rakauya richiti munotanga kupana nzira nokurourura mitemo ine gumi unonga watadzira Taongororawo kuti iwo mapositori aya ane zvavanogona, vanodaira kuna Mwari zvizhinji. Ndozvatataura tikati isusu tinotenda kuti eh, kana mari imwe zuro mukazvitarisa eh, Kristu zvaaimboporesa vanhu aitora ivhu onemba chipiyaniso obva atokurifeya kuti enda ogeza kuriver jordan zvatokwana zvakadii zvakadaro kwakusina zvipatara asi ndo chaachiri chipatara chacho chemweya musina musati maenda ndiri kunzwa imimi kunanyotaura zvakristu hiva jordani abrahamu moses ndanzwa zvakanaka here pamataura kuti amuerenge bhaibheri ndinotenda kune kune zvinonzi chinonzi bhaibheri mashoko matsvene akauya akagukuchirwa nematama engirosi haasiri mapepa emunoti bhuku remakadai kuti bhaibheri ba mashoko akauya akagukuchirwa nengirozi aisvipwa nengirozi kunyika ndochinonzi bhaibheri saka isusu tiri kutenda chinamato chekuti kuti ngirozi yakauya yechibva kudenga yechiuya ichopfeka banana mozisi yechiti kuba kwakashata kupumba kwakashata iri kuzonzi ngirozi iyo yakazokumbirirwa kuti ngaitsike makontinenti ese ari pasi pezuva yechienda kokurukura asi pane musiyano unochizoti e, miko nemirayiro Eh, ye, yes semaverengero anoita mamwe mavhesi kuti we are going to read vacorinthians indobvunza pasta kuti muri vacorinthians here tine tsamba yedu isusu yatinonzi isusu tiverengerwe saka mukavhura bhaibheri rese haina tsamba yekuafrica bato rezveutano rinotaura nezvenyaya takananga nezvemaarv kuti munhu haunganamatirwe kana kuti mweya haungaporese munhu pakuti achiwana hiv Imimi shoko ramungati tingada kupa vanhu kana kudzidziso kuchechi kwenyu kuti wafambe naro rakakwana nderekuti chii wasatorere mweya kuti mweya ndiwo unorapa maizofunga kuti maizovadzidzisa kuti chii ah, vakuru regai ndipindure ndechiti inini handisi kuti mafungiro angu ba eh. tinonzwa zvataura mwari ndobetotenderera kubati ndobetakazii tibatire tisazombochinjaniswa tisazombobviswa parudo rwamwari neumwe munhu kana nechimwe chunhu ee eh, akatsika chipatara ane chinangwa chaakasikira nechikonzero chekuti eh, munotaura muchiti zvakaoma sekunamata ichokwadi kana vese mapasita anondipupurira hapana anoti kunamata kuri nyore kune miko nemirayiro zvinorema saka tikati imimi munhu muprofita wenyu akabudisa akati mwari atiregedzai mishonga mungati chiimi ndototenda techiti muprofita baba ngatizwisisane kune nyama inonzwa muprofita muprofita unobva kudenga kudare raabrahama isaka najakobo kune pariamendi kudenga

zvikanzi kwedu kuchechi kana usati waroora mweya mutsvene une sitani kuvhimira kuti munhu azvirwere uyu munhu ndewekuroora ndozvavanotenderawo mari masvi nguva inorega tichedze veafrican traditional religion n'anga namakumbi vachiuya vari pano vachinatozivudza kuti zvakamirawo sei kwavo kunyaya yehiv treatment hadzienzi vari kuzvifambisa sei

on treatment uptake and adherence so ndichaita ndichisanganisa neshona because aninoziva kuti nganga haadzipi zvechirungu saka nyaya iripo tatanga point number one yedu because as african culture people rush to traditional healers Eh, kune macultural beliefs ekuti munhu anongofunga kuti ah, maybe ndikaenda kun'anga because tiri mablacks ka ndikaenda kun'anga zvinhu zvangu zvinodii zvinofaya regai timbonzwa mbuya n'anga wacho vachitaura eh, takagara munyika kudai tinenge takagara takatarisira taka matambudziko etinosangana nawo munyika kamwe apo pounorwara paya paya unobva wafunga kuti a ah, regai ndiende hospital wobva wati ah, kuhospital kunondidhurira regai ndimboenda kun'anga wobva waenda kun'anga wasvika kun'anga waona zvinhu zvako zvinoendeka nekubudikidza kwekuti kun'anga kuya unonga wabvisa kana mari yematare 20 dollars yematare woitirwa zvese wobva waenda zvinhu zvako zvofamba zvakanaka okay eh pakuda kuti nyaya yekuti accusing each other on witchcraft and wizardry kuti vanhu vanopumhana uroyi since munhu anogona kuti akarwara handiti obva anzi kun'anga ah zvauri kurwara izvo uri kuroyi vana mai wako kana nababa wako saka kuti munhu iye azoenda kuchipatara panoti netsei because chi atoudzwa kudhara kuti uri kuroyiwa iye pamwe anatb kana kuti aine hiv but tinozoona munhu iyeye achienda kun'anga munombosangana nazvo here gogo eh, nyaya dzakadai neidzedzo tinosangana nadzo tikanga taona munhu akadaro sen'anga isusu tobva tati a ah, takuseenzesera mushonga uwu wekubvisa mhepo waramba hausi kuchinja ukangoondoroka takubikira muporiji kwe two days kana three days pathree days munhu anofanira kunochinja ka saka hazvisi kuchinja pafour days idzi wadii wamboenda kuchipatara pamwe une tb kana kuti pane chimwe zviri kuitika munyama dzako dai wamboenda koonekwa nemadhokota eh. saka mbuya mukutotaura kuti kana varaponyu vachinge vauya mukabata ichi nechichi mukasanganidza midzi iyo neiyo mukaona kuti munhu haasi kumuka haasi kusimuka munotorifeya kuti izvi zvakumboda ana chiremba enda unorapwa kuhospitari chaiko e ndotogona kutonyora pepa rinenge rine chidhino chezinata ndichitichienda nacho chipepa ichi wopa dhokota ndinenge ndarefera kuti izvi ndazvitadzawo izvi chimbobataiwo munhu eh, ambuya ndaida kuvhunza kuti imimi sen'anga eh. chirwere chehiv munofunga kuti kuroyiwa here kana kuti chinobva kupi eh, chirwere chehiv tingati Vamwe vanoti uzizvo zvinhu zvinogadzirwa nemunhu kuti zviitike munyama yangu ndizwi ndine hiv vamwe vanoti hazi eh, zvinhu zvendinozvitsvakira kumabhawa mazwa vamwe vanoti haregai tidai so zvizi ane hiv munhu obva atodai kuita ukatoo nehiv agadzirwa newaroi asi inini handichazvikwanisi ba ngekuti zvapinda pai muropa nemumwongo mwangu handichazvikwanisi zvakudo mapiritsi nana dokta hmm, asi imi nebasa renyu munofunga kuti chinobva kupi chirwere ichi chirwere ichi

Waenda kun'anga unonoudzwa zvekuti unokwanisa unovhundutsirwa ikoko kunzi zvakadai zvikadai zvikadai zvinhu zvekuti unototya wega to an extent yekuti yoe mangwana unotodzokako kana akakuti dzoka pano mangwana unodzoka akuti dzoka next week unodzoka because kune kuchityisa wautongotya kuti pamwe ndikasadzoka pane zvokwanisa kuitika kwandiri zvinokwanisa kutozokushayisa time yekuenda kuchipatara ndizvo here gogo kuti point yatiri kutaura yekuti eh, dzimwe n'anga dzinodaro nokushishyidzira kushishyidzira munhu anenge ari kurwara nokubudikidza kwekuti imwe n'anga inenge ichida kuzviita kuti ini ndi ndinogona stereki saka anoshishyidzira munhu munhu achatozivi zvekuita kuti ndichiende kuchipatara here kana kuti ndochidzoka kun'anga kuya and apo futi anenge echiti saka ndochionekwa here ndichienda kuchipatara mushe ndiende kwasekuru kumanheru eh, hanzi everything under place there is privacy hanzi mi muri kuita privacy yakanaka zvekuti munhu anotoona kuti kuenda kuchipatara uku ndo kune privacy uku ichokwadi here kuti munoita zvinhu zvenyu akawanzika musingadi kuti vamwe vanhu vese vaone ndo zvamaitira munhu aiyo ichokwadi ngekuti unoona isusu n'anga seni hangu ndombohaiwa ndichienda nzvimbo dzakangosiyana siyana pane time dzendinoti ndoda kubvisa mhepo ndendichida kubvisa mhewaanogoko vanhu vese vati dii pasina anofamba pamba pemunhu kana kurapa eh, vana vese vepamusha ipapo ndichivaisa panze ndichiita zvandinoita vanhu vasi kuona vakarara okay ko zvinonzi there is much conduct between you and the clients than kumaclinics hanzi munonyatsotaura nemurapwa wenyu zvakanaka muchimubvunza muchiwirirana as compared kune mahealth facilities ichokwadi here kuti muri kugona kubata macustomer zvakanaka kudarika awo ane madegree ya ichokwadi ngekuti inini ndinorapa vanhu vane zvirwere zvakasiyana siyana zvimwe zvinotyisa handitauriba kuti a ah, ava ndakavarapa odha ranga rakazvimba rakaidaidai handitauriba asi manje manesi ava manje anobva adaidzana kuti ah, uya uone baba ari pano haasi kugona nekubatanidza makumbo ba odha rakaita dish saka murume anenge akupota vanhu vechidini chandaurira hangu angooti chandaurira hangu mueeaunanga manesi asina kumbondiwandira kudai right ko mishonga iyi yamuri kupai mimi varapwa wenyu ava eh, muri kumeja here anditi zvakafanana nekuti chloroquine ndokwanisa kunzi two makuseni three masikati ko imi muri kumeja sei mishonga yenyu yamuri kupa varapwa wenyu ya saka isusu kwedu uko kuzinata uko kuine mapurisa anozi subtrition inspector e, wechinga uri inspector unonga uchitarisa munhu dai soka kuti iyi n'anga iyi inorapa sei ini ndiri inspector ndiri n'anga ndiri mupurisa ndiri n'anga ndinofamba ndichisunga vanhu ndinoti imimi baba imimi eh, izvozvi ndauya pamuri ndiri kurwara Ndasvika pane n'anga ndiri kurwara ndine manyoka amwe asikaiti iye ototanga kutondinyepera kuti a ah, manyoka enyu anode zvisipunu zvakati zvakati zvakati ndobva ndati ainini handirwari ndobva ndatoona kuti aisi n'anga ndotoidii ndotonyora pepa ticket hakusina futi noumo kuramba orit tiri kugroup kwedu tazobudisa futi yekuti there is no diagnosis hence less stress kuri kunzi kun'anga hakuna zvekunzi ukaenda uyu wombonzi une tb une hiv une chii unongosvika ikoko unge uine kana kuti sti yako worapwa sti wotoenda saka zvinokonzera kuti less stress so that chi kutreatment and adherence munhu anopesera akunzvenga chipatara why because kuchipatara ukaenda uine sti anotanga kuti toda kutesta vanhu vakawanda havazvidi anotanga kutotiza anotanga futi kuti uye toona kuti hauna tb here vanhu vakawanda vazvisaka vachizomhanyira kun'anga ikoko kuti ah at least ndikasvika ndikapiwa guchu rangu nothing else ko imi muri kunzi makachipa kudarika kumwe kwese kungowanikwa rubatsiro rwekuti vanhu varapwe ichokadii eh, vanhu vanomhanyirawo kusvika kun'anga ikoko nekuti n'anga ikasvika munhu akati ari kuda rubatsiro eh, anongonzi five dollars obva arongedzerwa zvaanoda zvese chii chii kana akarambwa nemurume orongedzerwa twese twese kana asingadikani naamwene obva arongedzerwa uvaita se uvaenda wototanga kuodiwa wodzoka kunanga kuya kuti ah, mbuya ndaudiwa okay mabva makavha iyi another point yedu number nine yetati one consultation mostly covers all your problems though there is no dosage of medication which may further cause problems to body organs Okay. Hanzi mimi shayi renyu rasvika munokwanisa kushandisa yetinoti threatening language kana kuti zvinhu zvinongovhundutsira munhu akagara ichokwadi here icho eh, seni hangu ini riri violent shayi renyu eh, irini pane zvandinoita ndakatonzwawo wendinobatsira kana tumwe tunhu twekuti titori nezvimweumbo hwetakaona shuwa hunotoitika hwekuti munhu akatemwa nyora dzesci anogona kusatoibata ichokwadi here gogo tsigirai zvatiri kutaura eh, munhu akatemwa nyora ichokwadi nekuti tinoona vamwe vanotemwa nyora kuti hazi mutsinga here kuti zviite sei asi hazvizi nodii haazobatwa haatozobatwi zvachose anga akasimudza ah, kana muri kuti imimi muri kuti munonditemera ndisati ndatomboita zvandoda kuita ndotoita kunge prepo iprevention here kuti handitozobatire pamberi pese ndikangogara ndanzi shwashwashwashwa ndatogo nyora eh, reza dzamunoshandisa kutemera varwere venyu munodzisterilize munodzi munoshandisa dzakachena here kana kuti Here size munhu anototenga nyowani wotenga magroves woshandisira munhu zviro zvinenge zvitonana nemiti dzacho dzichionekwa kuti dzabva papi ende dzinogara papi orit hanzi muri kurapa maausazi muri kurapa asma muri kurapa epilepsy ichitoenda here zvese izvatotoo eh, ini hangu seni hangu pachangu inini aiseka fivo pane yandakarapa maalsas neasima nekuchipatara general hospital anga aine asima yakatopera nemaalsas akatopera oh. eh, ko hanzi vanorarama neurwere hwemupfungwa nokubatsira zvakare ya anorarama neurwere hwepfungwa ka tinoti kana munhu achikutanga kuita se mhanya ndo petodi petinokwanisa kuita kuti asi kana echimhanya pa five days ten chatisikachaazvikwanisa pane imwe poindi yekudzi hanzi vakadzi mabaren woman watinoti mabaren woman Aenda kunana chiremba zvatadzika akazouya kwamuri imimi vekuatr anokwanisa kuzozvara munhu iyeye ichokwadi ichokwadi oh. okay ko zvinonzi munogadzirisa kuti matambudziko emudzimba kuti madisputes ee hai chokwadi oh. ko abarwa mubvunzo kun'anga Okay. Eh, pane pamaaibvunza panyaya dzekuramba zvimwe right ndinoda kuti vatsigire ipapo ndine musi wendakatombonesekana nezimo chaizvo chaizvo handakatovaimura ndichiseka ndati maisara ndakuwara ngezimo akandoti ah, sekuru zino chairo ndikati e akanotora mushonga wake akauya akandipa kubva ipapo nanasi ah, nanasi iyo mukadzi akandii akatipa mushonga waisi rikapora Hanzi chipatara hachina kuti munhu arambwa nemurume chinogadzira wodzokererana. Ichokwadi. Alright. Hanzi tora pakuchekwa musoro nhova yemwana hairapwe kuchipatara. Ichokwadi here? Eh, asi pano pano apa munofambisa sei panyaya yehiv and aids because panoita a lot of conduct pakukwesha mwana pakudii pane nguva yetana yeizvozvi zvinhu taipokwesha tichikwesha asi pari zvino hatichakweshi bamanje ngokuti pane vaya vaiti ichikwesha mwana otanga kubudisa chiropa mukana wemwana zviya zvazvibvumirwe kama ponokwesha ugolodambura tsinga apa mwana unogona kufa saka vamwe vanotora yeyo bayo ehuku aya oisa chi mafuta ecooking oil obva apinza checheche obva achibudisa chi chakaita chikaroichokwadi here kuti ndiri munopa mapastas nemaprofita simba nemishonga yekuti vaone kurapa uye masangano avo azai Dai chokwadi. Okay. Ichokwadi here kuti ndiri munopa mapastors nemaprofita simba rekukwezva uye rekupawa kurapa vanhu pamachechi zavo ichokwadi iyoyo ngekuti pane umwe akambosvika kumba zvikazi a ah, mbuya ndikuda kuti chechi yangu iite sei ikure ndakambononoka ndakabva ndangotiwo mari yakati mari ichibva yabuda ndakamupa mishonga ndikamurongedzera ndikati apa unoisa pageti pekupinda panopinda vanhu umwe wacho unoisa pai pakati chaipo panoungana anhu kudai wangopinda kuda kubatsirwa anobva atotendeuka anocherera pasi pakati chaipo vanhu vochiungana kudai uku anopinda negeti one Wandopinda apa kupinda mukati umu hachabudiro. Saka akazouya akatenda ndikapuwa kamari yake kutoti ndakatoti. Okay. zvakawanzika zvisingaoneki kuchipatara nenyaya yemhepo munobvisa ichokwadi here kuti munhu anokwanisa kuenda kuchipatara obva ashaya aiwa obva ashaikwa chirwere chiri paari ozouya kwamuri nini momubvisa mhepo ozodzoka kuchipatara chobva chaoneka ichokwadi iye zvafamba sei eh, panenge paine chiwanhu chinenge chiripo nekupikirwa kuti kana dai zviite sei hapana chichaonekwapa kubudikidza newawengi eh, kana ukada kuti uende kotestwa hiv haione tb haione ipi asi munhu uita se arumboparara saka munhu akadaro akauya tobva tamuendesa kwamax kujordan tomunyika tichibva tamuitira zvatinomuitira achibva aenda anobva atobatwa chirwere chiya otorapiwa pane imwe yakafanira last point yedu yekuti imimi muri kupromota faithfulness through kusunga mapartners kana ari baba namai baba wari kuita unfaithful unokwanisa kusunga partner kuitira kuti asazowana kumwe kunze kwaanoenda isiya kwemudzimai iyeye ichokwadi munozvifambisa sei eh, apa baba namai apa manje eh, ndotora murume wacho murume ndiye anenge echitambudzika kuti a ah, mukadzi wangu ari kuita sei Arikuhura ndobva ati aa baba huyai kuno mwati mukadzi wenyu ari kuhura saka moda kuti zviitwe sei zvazai ndoda kuti ndidi ndimuone ndikati aa zvinonoki saka ndobva ndataurira murume zvekuita murume obva adini obva aryisa mukadzi wake mukadzi obva azodobatwa e mukadzi ndizvo unouyo baba ekwangu ari kungodi ngoenda enda indobva ta modai mochidai ndobva tavagadzirawo baba vaya kuzoda kuti uko kuna magi akuchaiti kuda kuzoti kuna seka iyo akuchaiti kuda kuti ino kuna susan hazvichaiti kuda kuti kuna sofia hazvichaiti asi kuzotiwo kuna maisara zvoita manje saka i think we should advocate for this one because inopromota faithfulness and kana hiv yatotaura kuti by 2030 ndofunga iyi tikaiadvocate inenge ya thank you so much Thank you. ndabva kuti mishonga inoshanda yakawanda vanidika asi sei musikaititi mishonga yenyu iyoyi kai wovhurawo mafamasi yekuti dzimwe nguva ini handisida kuuya kwamuri asi ndakuoda mushonga wekushanda ndiwo wanoda kutenga ini handisida kuuya kwamunorapira pamwe dzimwe nguva ndinonyara dzimwe nguva chitendero changu hachindibvumiri munodii yekuvhurawo mafamasi ndo yanotengera mushonga wangu mufamasi une chirwere ichocho chandiri kuda ichocho kana chezino icho chataurwa icho Ah, izvo zvinhu zvinhu zvai- unozobva waramba kushanda here mushonga wenyu ungakurapa manje izvo zvinoda matsamba zvinhu zviri kutoda kutorongwa so wakandere wacho nekuburidza kuti imba yedu iri basa kubva yeuswa yai ndomuchaiswa mahebho ndomuchaitwa zvese zvese tichaendawo korapirawo tiri kujenara tichirapirawo tiri pese petinongodaidzwa kuti apa paudikana chiwanhu touya torapa pamwepo nemanesi saka zvinhu zvichikurongwa ezvi maofisi akavharwa kapo chakangomira akandiera asharekwa rero ndiwandodokuza kuti imimi pachokwadi chaipo chaipo mune here chimwe chinhu chamunorapa munhu chamunonyatsozoti ichi ndechefeke asi ndiri kunyatsa kuda mari chinhu ichi handimbochikwanisi ba ichi kuchirapa but kuti ndimuudze kuti handizvikwanisi ka handikwanisi kuti ndimuudze asi ndiri kuda mari

inonga ichizvitorera papi tinopinda mumvura mm-hmm. zvinosiyana inini ndakadorwa netuzu ndine two years dzekubarwa ndikagara vatutsi kadzoswa vatutsi saka ndakasiyana neimwenga yakaita zvekugadzirwa kuti ibudirwe ndakasiyana Hamusi kubatanidza here kuti zvemweya neun'anga? Ngokuti hatisati tambonzwa kuti n'anga inojorota. Tinonzwa kuti n'anga inopumha mamhepo kungobvisa isikaendi kumvura. Painoendera kumvura eh, ngepemawerenga imi mukati kutorwa kwemakaitwa imi makatorwa neshave renzuzu handiti ndokwemunodzidziswa mishonga asi kujorodwa hakusina jorodhani Inini pachangu hangu inini kwete wese nyanga dzese ndiri kutaura pachangu taitoda mbuya aripo ngozi mamwe makwese nemukutsanangura pamusoro madzibaba vamboti ivo mweya kusosi kuhwani pamamuchipresenta kana ndakunzwai zvakanaka eh. unoenda kuna mbuya kusosi kuhwani unoya kunemi kusosi kuhwani sazvazvo kwandirini kusosi kuhwani saka zvekuti kujoroda ndiri kufunga kuti kana kana wangobva ukati kuda unojoroda dziri kunoperera kumvura eh. since sosi iri hwani eh, zvinongoenda kumvura ikoko saka ndiri kungoti since sose zvamaprezida emi iri hwani right ndopeta tiri kuti pastor Eh, mune rakazara here kuti jorodhani zvinomborevei kuti jorodhani zvinomborevei jorodhani zvinoreva kuti uri kushambidzwa kuva chisikwa chitsva saka kun'anga hakuna izvozvo kunorapwa urwere hwawafambiraiyo ndoinapetition yamuinaye mimi makamira imbozwaizvo

Chiri chiratidzo kana kuti chirangaridzo chekuti Jesu wakafa Jorodhani akabhabhatidzwa muJorodhani. Otherwise haasi nemaJorodhani river atinobhabhatidzwa. Ndivana Sare, ndivana Nhingi, vana Odzi, nevamwe vese. Saka nyaya iko ndeyekuti what I know from the traditional traditional ways hadzinyanyi kusiyana the way they practice nemaitiro anoita machechi ari ari apostolic kana kuti machechi anobvuma mumweya right saka n'anga nabetu dzinowachirawo urwizi imomo unogona kutosheya kuti muprofita unobhabhatidza n'anga inodi inowachirawo unonzi kuwacha kana kuti kupina cleansing cleansing in the same river izvozvo Iwe muchiti iJorodhani, handiti taking from the Bible where Jesus was baptized. N'anga dzezviti rwiziwo rwuno rwatinodi ehe rwatinokirinza vanhu vedu kana kuti kuchenesa vanhu vedu chii. Saka musavhirikidzwa nechishoko rokuti Jorodhani, because iroro rinoshandiswa

Inga ndoda kubvunza mbuya nenyaya yezvenhova kuti vati vanorapa nhova vana venhova hatisi kuziva kuti ndivo vaye vanenge vachiita manyoka here nhova yavo ichipinda pasi eh. because kazhinji kacho kana iri iyo nhova iyoyo kuchipatara inenge ichirapwa nekupamidzira mvura dzemuviri wemwana ye dehydration

dokta haakwanisi kuongorora pane mamwe matambudziko asikaoneki ndidokta ngemucheni asi anotaurwa ndimwari kuti mwana uyu aite zvakanaka munoita izvi izvi izvi ndo petiri kutadza kunzwisisana kuti nhova chaiyo chaiyo mukatakura mwana mechenda ana vese madhara ari muno anomutaurira kuti mwana ane nhova ataburi kuechenda kuchipatara anorapwa nei nemweya mutsvene wamwari kana ine n'anga iyo ichidzidziswa kuti ita izvi neizvi neizvi zviri kuda kuzorodza nhau iri iri kuwanika pamwana